Аатым Галяхина Ульяна Витеревна диэн, оттон төрөөбүт тылым аҕам Галяхина Бүөтүр Николаевич. Ийэм буоллаҕына Галяхинова Өкүлүүнэ диэн Витеревна. Ото бу уолбар олоробун. Хас сыллаахха төрөөбүккүнүй?
сааһым отут сааһым билигин чугах аҕыс уон сэттэн Оччоҕуна отут сыллаахха төрөөбүтүҥ аа отут сыллаах ханна
бу тааһаҕарга олох манна төрөөбүтүм туох тайыллар тайыллар диэки тааһаҕарга олох тааһаҕарбыт тайыллар бэрэтэ диэн баар дии ээ тайыллар диэн оту хампа бэтэрээттэ аа Маннаҕа тааһаҕар тааһаҕар. Симби тааһаҕар сирэ. Ээ, тааһаҕар сирэ.
Ханна да барбатаҕым. Кырабар дэлби түһүүлээх буолан сүнньүн хамнаан хараҕым куоҕам буолан үөрэммэтэҕим. Дайааркалаан аһаабытым уонна оҕоломмут оҕоломмутум биир уолум икки уоллааҕа түмтүбүт уолбар алларабын астыгыйбар улаханын

Отут сыллаахха төрөөбүт буоллаххына, һэрии ыһылларын кэмигэр Ээ, өйдүүр буллаан сүгэн. билэн буоллаҕат.
Һэрии һэрии ыһылыгар аттык бөҕө буоллаҕат. Киһи бөҕө өлбүтэ хоргуйа. Бу сэрии ыһылыгар ол мин маамам эрэйдээх түбүркүлэстээн өлбүтэ. Онон хата аҕабын ол илпэккэлэр, сэриигэ илпэккэлэр былыр дьирдигэм суох буоллаҕа дии. Ол иһин ол аҕабын сэриигэ илпэккэлэр биһиги икки этибит тыыннаах хаалбыппыт. Быраатым дьиэлэнэн иҥин баран бу хойут кэргэннэнэн үтүөдьү олорон баран эмиэ тымыр быстан өлбүтэ. Кэргэнэ билигин Дьокуускай баба кыыһым. Мин буоллахпына ол үөрэхтэммэтэҕим үһү. Кэргэним дояркалаан ол оҕолорбун ииппитим. Үс, үс оҕоломмутум. Уолум быйысыпка сылдьан өлбүт, кэлэн өлбүт.
Ото былыргы олоххуттан дьэ оҕо сааһын олоххуттан былыр отой кырдьаҕас олоҥхоһуттар кэпсииллэринэн ити манна кырдьаҕастар кэпсииллэр атын нэһилиэктэргэ. Олоҥхоһуттары халаасканан соһой дьон ыаллары кэритэннэр олоҥхолото дьоннор улуу дьоннор бааллар да диэн. Бэһэрэ. Оннук истибитин дуо? Ээ, истиэхтээҕи билэр буоллаҕым. Кэрэ.
Мин аҕам аллархайдаах олоҥхоһут этэ.

Ололоҥхотун туһунан тылы-тугу билиэх баара, билбэт буоллаҕым, туохха хоһоонньу диҥин этэ. Дьэ эрэ бу аҕаҥ туһунан төрөөбүт сылыттан саҕалаан тугу кэпсиигиний, дьэ хас сылгылаахха төрөөбүтэй? Аҕам сылын тугу билиэхпиний? Ото быһа холоон. Мин буоллахпына бэлэ. Ийэм э, сэрии аҕана түбүскүлүөстээн өлбүтэ. Онтон аҕам хата эһиги эппэтэхтэрэ аҕабын онон биһигитини икки этибит. Икки оҕо хаалбыппыт. Ону ол кини ол көрөттөөн иҥин хойут өлбүт аҕабыт сытыы тылбарга кигэтэ Отут сыллахха эн төрүүлгэр хас саастаах буолуой быһа холоон? Кими?
Аҕаҥ. Билбэтим аһа гына. Отон отуттаах буолуо дуу, түөрдүнчалаах буолуо дуу?
Хас сыллаахха, отут сыллаахха да.
Аа, интервьюрга?
Ээ, мин төрүүрбэр эдэр бөҕө буоллаҕа. Аа, буот, онно.
Күүрбэлээх ийэм буолуо дуу? Аа, сүбэтиттэн тахсыбыт буолуохтаах. Аа, Аа,
ол аата быһа холлоон кини тыһыынча тоҕус сүүс биэскэ интэрээбит буолуон сөп. Бэтиттэн тахсыбыт.
Оччоҕуна Оттон хаһан дьэ хас сааһыгар оту билэр буллахыт хас сыллаахха өлбүтэй? Туохха бэлэ. Эттэ мыныттан тахсан баран өлбүтэ.
Ол аата кини? Алта уон биэс иһин сылларга да? Аа, оннук буолла.
Ыраатта, ыраатта өлбүтэ.
Дьэрэ, кини төрдүлэрин билэрин булаарай? А? Кини төрдүлэрин аҕатыын, эһэтин, талааннах дьоннор эбиттэрэ дуу, или хайдах дуу? Уох, аҕам аҕата бытааһаҕар олохтооҕо. Туох төрдө чочу. Бу куорат бэтэрээтинэ чочу. Уҥа hetте диэн

ийэтэ алдьархайдаах күүстээх эмээхсин этэ туох хомустаахха олорбуттар ол мин мин баар үһүбүн онно буоллаҕына ампаар туттубуттар эбэм миигин ыаҕастаах ат отоннуур этэ уонна үчүгэй баҕайы кырдалга олордор этэ миигин сүнньүгэр сүгэриэттэ Уонна мас сүгэр этэ бу тобукпа сүгэни түһэрбитэ сирэ баара этэ ол курдук күүстээх эмээхсин уола ампаар туттубутугар өһүө маһын холболор сүгэн киирбит үһү ол хомустаахха туох ытар бээтэ былыр ол Эмирэх буолбут быраатын мандьыыттар өлөрбүттэр быракааҥҥа. Ону буоллаҕына ол туга оҥонньорун туга быраата саҥааччы бу убайым арҕаһын уҥуоҕун аҕаллым диэбит. Арҕаһын уҥаан аҕалбыт быракаантан булан. Онно эбэм эмирэн эмирэх буолан хаалбыт. Эһэ

оһуобай үчүгэй куоластаах.
Онтон дьэ тылын ууһа эҥин хайдаабыта буолла? Дьон хайгыыр этэ дуу? Аата кыраабыла оҥорор, баланы бала оҥорор, сытыы чыпчырхай түһэтэр. Уох бу маннык дьолоҥхолууругар кини ыалга олоҥхолуурдуу или кулуупка дуу? Ээ, ханааҕа кулуупка кэлиэҕэй? Былыр хантан кэлиэҕэй? Ыалга, ыалга олоҥхолуур. Дьон мустар этэ дуу?

кыбыытыгар оту иһэн мааска тиспит сылгыны туохтаан отун сиэн мааска тиспит сылгыны ылы туохтаан дьаһайан сиэн кээспит аҕам ону уора ийэтин диэннэр хаайыы киллэрбиттэр аҕабын онтон дьэ ол туохха хаайыыга ол

Аҕам ээ мин уоллаах этим обурусуйка өлбүт ол баттаҕа эһэ аҕам кэнэ бүтүннүү быдьаххай куудара этэ ол уолум даҕаны эһэтин маһын диэт этэ ол ырыаһыт буолуох курдук этэ аа ол

Туока уол көннөрү ыһытаараны ыллааччы. Ол үчүгэй баатык ыллыыр этэ.
Бултуур алтыыр. Аа дьэ бултаан бөҕү тилгэлээн кустаан балыктаан сэ сэрии хаҕына кыраабыл оҥорон сыарҕа оҥорон табарыны бары гынар этэ

Оһоохойун тыла туох туох эрэ диэн туохтуур этит, ыллыыр этит.
Ото ити алта уон биэс сыллаахха өлбүт буоллаҕына кинини былыр дьэ учуонайдар дуу, кимнээх эрэ дуу кэлэннэр кини олоҥхолорун истибиттэрэ, хоһуруммуттара буолуо дуо? Ким билэр да уоҕаны.

Кырдьан сааһыгар хантан оҥхолоһорүй буолара биһигитини көрөр туохха холкуос үлэтэ холкуос үлэтигэр сылдьар олоҥхолоох буолуолар ийэбит эрдэ өлбүтэ
Оттон ити бу тааһалардар кэпсииллэринэн кырдьаҕастар кэпсииллэринэн өссө маннык олоҥхоһуттар бааллар эбит ким аа холобура Баах оҕонньор диэн, баах хөдүөт диэн. Ол тугу аҕам этэрэтэ ол биир харыйаны туохтиир. Харыйаны ал туохтаан хоһуйар үһү. Вот харыйаны хас да күн хоһуйар улаах өстөөх дииллэр. Альбакка оннук үһү. Харыйаны харыйаны хоһуйар. Альбаккай буолла. Уонна Хотуцкой Хэмэн диэн баар этэ эдэр киһи. Бу тааһаҕар киһитэ да? Тааһаҕар киһитэ.
Отол туохтан Бороҕонтон кэлэн дьиэлэммит киһи. Тааһарга эдэр киһи. Ол да хоһоонньут этэ. Олоҥхолуох да курдук этэ, а курдук.
Ол Колтовской Сэмэни эһиги бэйэҕит истибиккит дуо? Тугу? Олоҥхолуурун?
Уо истибэтэхпит буоламаҕа хоһоокойдуу диҥин этэ. Хоһоонньу этэ.
Оччоҕуна чуолкай олоҥхоһут диэн этэр кыаххыт суох да? Олоҥхолуур, аа, олоҥхолуур дииллэр этэ. Олоҥхолуур дииллэр диэн, аа.
Хоһоонньо этэ туох. Ото булар ити Чаҥкы таптаабыт киһилэрин хоһуйаллар. Оттон сиилээбит киһилэрин эмиэ хоһуйаллар.
Өссө биир кырдьаҕас баар эбит. Дьэ, дьэллэмэй диэн. Истибиккит дуо? Бар, бар, тааҕарга ол Кэллэнэй дьэ ыллыырын игин билбэппин туокка ол ынах иҥин оҕотунан буо кыһардаҕына илиитинэн туохтуур көмөлөһөр аа көмөлөһөр
адьакай туох киһи үһү общинан талааннаах ийин баай киһи аа талааннаах ол дэллэмэ уола Эспирдиэн Уйбаанабыс диэн баара аллархайдаах ырыаһыт кинини баттаҕа Ол
бэллэнэ ылыырын билбэтим да туолка ыллаатаҕына холууп иһэн эргийэн олорор буолаахпын. Куолаһа үчүгэйэ бөҕө. Өссө бэримэдэй айах диэн Колтовской Николай.
Колтовской оннук ааттаах киһи туораһа Хэмэн быһылаах да.
Колтовской Николаев Афанасьевич. Колтовской Николай Афанасьевич диэн. Оны

Өссө маннык диэн баар эбит. Евсеев Михаил Михаил Евсеевич Моолой диэн. Отут тоҕус сыллаахха өлбүт. Эһиги тоҕус саастааххытыгар. Кини туһунан истибитин дуу? Моолой Моолой диэн. Уоҕото бу тааһаҕа бу бу бу манна бу бу манна баар буолуохтаах. Ол бу олорон сирбит туох. Хантан иччиэхпиний, бары сыылап диэн этэ. Онтон ити туох буолбута. Ол Моолуо диэн бу манна төрөөбүт киһи. Бу Күбээйигэ.
Дьон үчүгэй олоҥхоһут диэн хайгы кэпсиир этэ да? Уак истибэт этим де олоҥхотун ту. Олоҥхоһут иин диэн кэпсииллэрин истибэт этигит да? Николаев Григорий Николаевич диэн киһи баар буола сылдьыбыт эбит. Ээ. Бу эмэ тааһаҕар киһитэ сахалыы аата Куолай диэн. Истибитин дуо? Ол хайдах ырыаһы түһү Эмиэ олоҥхоһу түһү. Ээ.
Буолуо билбэппин иккилэтаам. Истибитэххит да?
Уа. Аҕам кэпсээтэ, ону кэпсиибин. Онтон өссө бу тааһаҕарга Поскачин Евгений Афанасьевич диэн тоҥус диэн хахалыы ааттаах киһи олоро сылдьыбыт эбит. Тоҥус диэн да. Ол ол эмиэ олоҥхоһут диэбиттэр. Истибитиҥ? Уах олох олох былыр буолуо ол тоҥус олох былыр мин төрөөбүтүм кэннэбитэ дуу төрүүлүкпүн эбитэ дуу эһиги төрүүлгүтүгэр кини отчо отут аҕыс сыллаха кини өлбүт бэпсэй тоҥус диэн буолуо
ээ маны евгений диэбиттэр Эпсэй тоҥус, тоҥус дьин эмиэ баарыта дуо? Ото ол буолуо, кини кини буолуо. Аа. Маччааһай уола буолуохтаах. Өссө?
Мандьыып маччааһай уола. Ити. М. Ө. Ону, ону этэллэр. Оннук эбит. Оччоҕуна. Ол маччааһай уола диэни эһиги өссө тугунан билэҕитий? Атаҕам кэпсииритим. Тугунан билиэхпиний? Туох диэн кэпсиир этэй аҕаҕа? Ото ол Бандьыыт уола диэн. маччааһай уола диэн кэпсэт.
Ыллыыр индиичи да аҕаҕа? Уах.
Көннөрү киһи оннук киһи баар да диэн эрэ билэр буоллахыт диэн. Оннук киһи баар этэ диэн. Эпсэй тоҥус диэн.
Баҕарар ото тааһаҕарга ол тоҥус диэн ол кини эрэ Матчаһай буолар дииллэр.
Онтон иккис киһи бар эбит. Прокопьев Иннокентий Ильич диэн. Тааһаҕар киһитэ диэбиттэр.
Ити туохха кыргыдайга дыгыйар хэмэн диэн олоҥхоһут бар этэ.
Кини ииппит уола үһү. Ону билбэххит Уохону баһа билбэппин.
Аҕабыттан атыны тугу да билбэппин уонна олон олон кот. Ол дыгыйар хэмэн ииппит уола боллаҕана наһаа кырдьаҕаспотах булуохтаах. Ээ.
Улата хэбиэскэ кимde олорор дьыбыт. Кынан бары кин төрөөбүт тыла даҕаны өлбүт тыла даҕаны уһуох манна оны ти билэ эми биһи билэ хатыыбыт. Хасыллахха төрөөбүтүн, хасыллахха өлбүтүн. Эти Ити Прокопьев Иннокентий Ильич диэн Каратаев ииппит уола. Ити ааттатылаабыппытыттан атын өссө олоҥхоһу тойуксут диэн атын ааты өссө туга кимэмит этиэххитин хэп да атын ааттаах киһини. Ууга.
Оттон тааҕарга онно үтүк өрүйбуттар ата хампаҕа баар этэ аллархай

Дьэрэ бу омоллоох Сэмэн туһунан дьэ кэпсээр. Отоҕул адахады гулан кулутуу. Хас хыллахха төрөөбүтүн өлбүтэ эбитэ булла. Билбэти. Эн эдэриттэххинэ хас баар это дуо? Оҕо ардахпына мин. Оҕо ардахпына баар это. Оҥончалаах ардахпына баар. Онно кырдьаҕас этэ дуу, эдэр этэ дуу? Оно кырдьаҕас курдук этэ бу. Оҕо ардахпына киһи барда кырдьаҕас булду. Улахан

Оттон аҕаҕар ыалдьыттыын кэлээччилэр дуулун хоһуттар? Уах. Табаарыстаһар иин дьонноро, дьэ. Уах.
Ол эдэниген арыйаҕай кыананыгар ол би сэрии кэннэ хантан олон холуйа келе. Маннык бу. А бииргини көрөн икки икки түбүтөну көрөн кэргэнэ бола хэрии хаҕан өлөн хаалар. Сүүһүтүн көрөр уонна тоол Эмиэ үлэлиирэ буолуо холкуоска. Үлэлиирэккэ.
Аҕаҥ төрдүгэр да улуу ааттаах дьон ойууттар иин олорор сылдьыбыттар диэн кэпсээбэт да? Уак.
Ийэн төрдүгэр баар бааллар. Атын аҕаҥ ол олоҥхоһут аҕаҥ

Ити биһи тала, атын талаандарын эмиэ иһиттибит дии. Бииргэ төрөөбүттэр инигин эмиэ талааннаахтар этэ иин диэн кэпсииртэ дуо? Бииргэ төрөөбүттэрэ оттон манна тааһаҕарга ыал буолан олорон өлбүтэ, онтон баар. Сиэннэрэ эҥин. Бааллар.
Ырыһыттар дуу? Улахан ырыаһыт суох быһыма. уонна хампа диэкки эмиэ бааллар ыыттыах икки түөтэни кытта төрүү икки кыыс соҕотох уол ол эбэтэ eenyete күүстээх маах Ыһыы маһын сүгэлэмэ. Оччоҕуна ол ийэтин өттүгэр иһин улахан күүстээх төрүттэрдээҕэ буолуо. Аата баар, баар, баар бөҕө буолла. Эмиэ ойууннар иһин бааллара буолуо. Ойун, уһуох, ойун, туох, туохха сэниэлээхтэр бааллар бааллар. Манна да иһин кыра-кыра алы аймахтара ити бааллар. Алыс оннук күүстээх да буолта сэниэлээх кыайан соҕустан

Кыһыл саһыл кыдьымахтаах. Кыһыл саһыл кыдьымахтаах. Онтон бэйэҥ бэйэҕэр дьэ куолас иин баар быһылааты хайдара иһиллэр дии. Туох?
Куолас үчүгэй бай куоластаах хаҥарарын үчүгэй баҕайы дэ. Ыллааччыгын дуу?
Оттон туоххам? Улахан ырыаһытым омук буолан баран схенаҕа ити былыргы туойбут ырыаларын ыллаатыбыт. Ээ дьара тугу биһиэхэ иһитиннэрэрин дуу? Ту кэпсээ туохпунан кэпсээрбинэн туохтун. Уонна ити аныгы да ырыаны иһин дьаяккалы иһиллэн кыргыттары кытары ыллаатыбыт.
Былыргы ырыа тылларын? Былыргы ырыа тылларын? Туох туох диэн этэй абааһы киһи киһини хоһуйар таптаабыт киһитин абааһы киһи көрбүт киһитин аргыһы киһини эмиэ хоһуйбуттар элбэх буоллаҕа туох көрөн иһэр хараҕа күлэн иһэр тиистэрэ дайбаан иһэр илиитэ хааман иһэр атаҕа угрумтаҕай буолуо дуу уһуктардаах уостардаах сылламтаҕай буолуо дуу сынтаҕархаа муруннаах уонна туох хаппыппаҕай

Нарынныыры тыылыбыахтыыр ити бүккэ Эй, наһаа үчүгэйдик. ити ити ыллатар булахтына аҕыйаҕа туохтуом Өссө эрэ бар да? баар бөҕө Дьэрэ, истиэххэ эрэ. Өссө уста туруохут ити. бута былыргылыах оҕус Аа. таан ылыыны да билэбин Мм.

Кууда араабай баттахтаах кустар кэлэн түстүүлэр, онно икки им охсоого ол ээлиир кээһэн төннөллөр
Чуйбаҕай дии өссө тохтоон күлүм онтон

Аны тугу тугу ыллаабыттар били уопсайынан аргыһы киһини билигин даҕаны урут да хоһуйар былыргы хоһуйар буоллахтара уонна таҥаһа уоҕын киһини ону дьабара баҕайыгын ыллыыбын
ол дьабара баҕайы артыыстарга өйбө оччоно хайыбытын тохтотобут да ону ба туох баҕайы ыллыам атын туох ким эрэ
Туох эрэ бүөмэргэ баар этим. Умнан хаайттым. Аргыһы киһи туһунан кыра хоҕус холуочук кыраадыга үрдүкү бүрүүкэтэ төлөркөй сэлиэнчигэ нэлэркэй кэргэн доҕор булары буолаары киэһэ аайы сүүрэрэ алаас иһин аймааччы оркукуолуга атырдьа

Сэбиргэҕим уҥуоҕа сэлэлээбит диэбити, э, Сэлиэнчигин кимэҕэ сэлэлээбит диэбитим, сэмэргэҕин уохтара сэлэлээбит эбит. Соҥуруу булуусатын тимэҕин мунньустубут диэбитим, соҥуруолу сыыстара сынтара соҥ Бүттэ. Куһаҕан үһү. Бүттэ уонна. Бэлэ.

Аныгыны диэн ото былыргы ырыа баҕайы хорҕоотун умнан кээттим духатарай

киһит мас курдук тэтиэнэх хатыҥ мас курдук хатан үөл мас курдук өйдөөх куолун алгыһым тиийбит дьолу аргыны үөрүүнү көтүүнү баҕарабын куруук иһиэхэ дьол кортуһун онон уонна махтал кэлэн туохтаабыккытыгар